Ħa ngħidha eżempju Mela, daw daw jaqgħu taħt il-kategorija ta' ħolm sewwa. Tal-ħolm, eżatt.
Waħda minnhom ehm, ħlomt illi it-tija, it-tija tommi, tiġi t-tija tommi, maħna konna, aħna familja zaħira ħafna u eh, kien jisom t-tija tijaj sewa. U eh, din it-tija kienet meta ta' 91. U eh, ħlomt bija, ħlomt li tatni kuruna, kuruna ta' Rosario. U eh, ek ġiet ġifiri u tati li jena kont nafi ġifiri li mietet, ta' ġifiri fil-ħolma qed nara wara li mietet. Tatni dil-kuruna u niftakar fil-ħolma mill-kuruna rajt iġbija tal-Madonna. Insomma, mbagħad forsi naf l-għada jew ħa, jumejn wara, da kont żgħira sewa. Eh, konna timbatlu il-dar tagħhom u hekk u niġbru l-affarijiet li kellhom. U niftakar jienu nħares li l-affarijiet nfittex jienu hekk minni hekk kif kif ikun hemm l-affarijiet eżempju ġo xi dar antika hekk l-affarijiet tagħhom kont iħobb noqgħod nfittex u nara xejn. Insib dan il-portmoni Ftaħtu u nsib dil-kuruna. U l-kuruna kienet naqa partikolari għax għalek niftakara għanda isa patterns ta', ta rose kull kull bid għanda isa mnaqqax isa rose kannella. Unt kontrajta qabel li l-kuruna jew qatt? Le, kuruna s-saċ għat marajta. Kellom ħafna kuruni, ġifiri naf li kellom, il-tsijiet kienu religjuzi ħafna. Ma mux li ħata Kif naqbad ngħidlek? Ħadd iftakara partikolarment. Le, din dan il-portmoni partikolari bil-kuruna fih qatt ma rajtu. L-ewwel darba li kont rajtu. U ovvjament xi nftaħtu qed din il-kuruna tal-ħolma li għadni kemm ħlomt. U hekk ħassejt isu hekk. Ħassejt isu dexa qed isa vera ta' tieli. Isa mill-ħolma ġiet ta' tieli ta' vera isa. Hekk, affarijiet hekk. Eżempju, ħolma oħra, m'għandix taqsam ma ħolma. Din iktar riċenti. Ħlomt, bħal bħal ma jħlom kull person oħra, ħlomt normal u fil-ħodu xin qomt il-mirko għetlu għetlu l-laħwa taf xaħlom dal-lejl. Għetlu ħlomt li morna buġibba. U rajna, sibna fit-triq, hedgehog abjad. U naf li buġibba, tlu morna buġibba, sibna hedgehog abjad. U dak marrit. U dak kellna morru għand Carlos, kellna rehearsal. U morna għand Carlos, wafna l-awra, parkejna, u kif noħorġu mill-karozza, nara hedgehog abjad. U dal-ħeċok abjad jħassa kien għadu għek baby zaħir, bħal tal-ħolma, literalment.

xettika fejn truda l-affarijiet, imma jiena hekk dejjem hekk ngħid hekk nirraġuna fejn ma nafx. Mhux ħanejt li ma nemminx jew ma jistax ikun jew mhux possibbli jew ma jeżistix. Jien kull hekk ngħid jeżisti hawn kollox jista' jkun ma nafx min jaf.
Taħseb li il-ħolm huwa konnessek ma' realtà hekk fis-sens ta' palma tinti telab logħba tal-video game hekk simulation.
Fem, il-ħolm jien nota li Tieħu ħafna mill-affarijiet li tkun esperjenzajt fil-ġurnata tiegħek jew fil-ħajja tiegħek u toħolhom b'affarijiet. Ħsibijiet. Bil-ħsibijiet tiegħek, affarijiet li jkunu missewk jew laqtuk u ġiri qas biss tkun indunajt. Eżin fil-ġurnata qas tkun irrealizzajt li dil ħaġa laqtitek, un bat toħlom xi ħaġa. U l-għadu tgħid il dik naħseb ġiet minn hemm, dik ġiet minn hemm un bat taqgħad xi ħaġa u moħħok ġi jisu jkun qed jipprova jgħidlek ċerti affarijiet ukoll jista' jkun. Eżempju, eżempju jiena tlift l-ommi f-2017. L-ħolm dejjem dejjem bija. Jien nħossni qisu i ma dix miegħi fil-ħajja. Issa imma fil-ħolm għadha tgħix il-ħajja miegħi normali. Jiġifieri kull darba tkun hemm, jiġifieri il-ħajja normali ngħixha magħha fil-ħolma. Isa isa kept going.
Interessanti. Mm, ekkinu, ekkinu ħossa. Għamilt l-ewel ftit, kienet kera l-esperienza, għax kull darba li nqum fil-ħodu, nirrealizza illi kontat noħlom u kienet hemm u xin nqum nirrealizza li fil-ħajja mhix hemm, mhix vera hemm għax mietet u ma nkunx irrid naċċetta. Allura kuljum kull filgħodu rrid ngħaddi minn dik il Esperjenza li ngħid dik fil-ħolma qiegħda hemm ma fil-verità mhix għax ġara hekk. U dik kienet kera ħafna. Imissa m'għadniex m'għadniex tipo isni kważi kważi nieħu pjaċir li tkun hemm fil-ħolm miegħi. Ah, Għax ngħid għall-inqas. Comfortu.
Eżatt, eżatt. Isa isa baqgħet il-ħajja baqgħet għaddejja biha fiha fil-ħolma. Fil-ħolm. Ifhem, il-firda l-ar ħaġa, ġifieri. M'hemmx replacement imbagħad. Mxek, mxek, mxek. Ma interessanti.
Ehm, u kellek esperjenza oħra fit-tela famuża. Eh, eh. Di kont zaħira, ilu ħafna. Ehm, konna, aħna, aħna fis-sajf, eh, nanna kella dar, tal-vileġġatura u konna fis-sajf dejjem kuljum ninżlu ħdejn nanna. Kont nħu pjaċir ħafna buġibba. U konna ndumu naqra hemm. U darba minnhom aħna u sejrin lura lejn id-dar fil-karozza. Ummi u missieri qegħdin fuq is-sit ta' qudiem u jiena qiegħda fuq wara. Tard kienu xi nofs il-lejlek, ġifieri ħadd ma kienet jitkellem, kulħadd kien kwit. Jinġili kont norqod fil-fat. Imma dan. Pers li triq twila. Dak iż-żmien kont iħossa triq twila, llum vera nara mhix twila.
Xorta nara twila.
Insomma, u konna sejrin lura lejn id-dar. U konti tħossni naqra hekk naqra mdejja. Min jaf, ma nafx, ma niftakarx eżatt tala. U konti tħossni hekk nisi naqra naqra lonely, naqra waħdi. Kont ġili kont ngħaddi minn hekk minn fażijiet ta' nħossni lonely. U jiena u missieri warajja kellhom kellhom ehm, baby ieħor, tliet snin warajja. Imma kienet kienet mietet, kienet wara ftit sigħat kienet mietet. U kienet affettwat inna ħajjitna, I mean jiena kont żgħira taf kif dak iż-żmien, imma naf li affettwat lil mami ħafna, speċjalment u missieri wkoll ovvjament. U ġieli kont naħseb, kont noqgħod ngħid sa kieku għandi oħti jew kieku hekk jew kieku hekk jew kieku hekk. U niftakar aħna u tilajn bil-karozza jibdejt naħseb fiha. U sostni hekk imdejja. U kont qiegħda bil-qiegħda fuq naħa tal-karozza u kont qiegħda hekk u fit-tela tal-law ommu għax niftakar ċar fil-tela kmejt ibda tikser. U ħassejt jisu literalment hemm persuna oħra it u messitni għamilt li hekk. Jisu to comfort me. Hekk ħassejtek il-persuna tagħmel li hekk u ħassejta jisa hekk tittejli Tox tinkwitej miegħek qiegħda, mhux għalfejn toqgħod tħossok ħażin jew jew jew tibki. U qed niftakar tarat li dexa ma' ġismi. U meċċejn ma qatx ngħid l-lom jew missier meċċejn. U hekk bajt baqgħet dejjem miegħi dik il-memorja. Fis-sens inti ħassejt ħassejt, ġifier ħassejt. Ħassejt li xej propjament isu xi ħadd ta' Eżatt, ġifier. Ġifier ħassejt Ek. Pero mbagħad kellek eh, xi ħaġa jisa trasmessa fis-sens li Ej, so, ek hawnhekk ma smajtx vuċi, ma smajtx xejn. Il-feeling. Il-feeling, il-feeling, il-feeling ta' jisu jisu kelmit niġofija, ek, jisu jina u jeda jimmijak. Toċ sostok wahdek, ek, dak it-tip ta' it's okay, it's fine. Forsi naf kif naqbad nejlek. L-enerġija li kif naqbad, għax meta jedu, meta xi ħaġa tintilef, ġviri tmut, il-ġisem imut, ma l-enerġija ma tmutx. Mm, mm, mm. Fis-sens forsi naf l-enerġija da għada miegħek.
Kontu nħossa jisa jisa jisa jina ma nafix, tarbija. U ma sax ngħid li li kont dak iż-żmien tant kont żgħir li tri. Jiġu ma nafx ma qatx inħossni dak iż-żmien. Ma xorta baqgħet impress. Imma baqgħet eżatt, baqgħet eżatt, eżatt. Ġifieri.
Eżatt. B'xi mod jew U niftakar meta kont nilgħab id-dar ġieli kont nimmaġina li qisni qed inkellem hekk. Qisni nitkellem magħha.
Farid, kif naqbel Inspiegabbli. Inspiegabbli. Ir-realtà. Kif naqbel, ir-realtà dal-aħħar qas taqbad tgħid x'inhu reali jew mhux. Mm, mm. Jew jekk hux kollox f'daqqa. Mhux hekk il-moħħ daqs kemm jagħmel affarijiet għad naqs nifmu eżatt moħħna x'inhu kapaċi jagħmel. U tant tant ċej, moħħok jista' Sa jew jew il-moħ ikun qed joħloq l-affarijiet jew kella vera ma nafx ma nifhimx.
Jiena ġas naf li ħassejt hekk u baqgħet miegħi dik dik il-memorja baqgħet miegħi. Taħseb li il-fenomenu tal-iħir sa u l-ħolm u l-affarijiet u l-aljeni kollha bħal dak il-ktib li qed taqra pasport ta' Magonja. Ta' Jacques Valley. Ta' Jacques Valley.
Taħseb li. Qabel qabel ma kont qed naqra dak il-ktieb, jisna qatt ma poġġejthom fl-istess ehm, eh, kappa naħseb l-aliens, UFOs, ma ghosts. Poltergeist.
U jpoġġu wkoll affarijiet tal tal jidna f'eżempju fairies u u gnomes u dawk l-affarijiet qatt ma jisni. Fairies dejjem kattivi.
Għattom hekk.
Hija interessanti, I mean, u vera, tista' taħseb fuqha tibda tgħid jista' jkun hemm xi link, ġifieri nifhem il-dak tiegħu il-punt tiegħu minn fejn minn fejn ġie. Imma eħe, tant ikun hemm kultant tant ikun hemm affarijiet farfetched f'dak il-ktieb li Tibda tgħid ma daw, ma daw xi. Ma daw vera.
Tixin ir-realtà. Ma.
Eh, eh.
Jista' jkun jien naf x'inhu l-element wara jħem ma mbagħad għax jien naf daw l-ister ikunu ġiri tal-biża, jien naf li joħolqu impatt, ġifieri x'jista' jkun li qed joħloq dal-fenomenu. Hmm. Dik id-domanda. Jiddejjem kienu interessawni dal-affarijiet, ġifieri Dak il-ktieb għalhekk ara qed joġobni għax mm, anka ġast naqra l-fatt anka l-fatt li ġabar dak il dak il l-istejjer kollha. It's a challenging. It's a challenge, oh, it's a great piece of work li għal fatt li tiġbor dak l-affarijiet daw kun affarijiet li kulħadd joqgħod jgħid u wieħed jgħid il-jor, wieħed jgħid il-jor. U anka tibda tgħid min jaf kemm tinbidel ukoll forsi storja. U min iżid u min iżid u min jgħid li għax iżid rajtek u rajtek. Imma le, le, le, interessanti ħafna. Interessanti. Inti kellek esperjenza ta' dawl, u xe? Eħe. Jien meta kont kont sajra it-tfulija tiegħi qattajta ġodar f'Santa Margherita, il-Mosta. U dak iż-żmien hemmhekk qudiemna hemm playing aw playing field bandli. Bandli. Pjazza hekk ġieli it's very quiet, kwieta ħafna. Ehm, karozzi kienu jgħaddu rari hemmhekk dak iż-żmien. Ehm, u kien hemm ħafna kwiet. U darba minnhom bħala sena ma nafx ngħidlek eżatt. Imma kont hekk teenager, early teens, forsi naf, jew pre-teens, xi 12 hekk, xi 12 naħseb, 12, 11, Around that, that, that time. Um, u jena kont imbati biex norqot. Ma tantx kont norqot malajr. Ġili kont inġebbetit issa tej tlieta ta' filgħodu, l-erba ta' filgħodu. Titqom għall-iskola. Mbagħad titqom għall-iskola, mbagħad l-iskola dejjem rieqda. Insomma, u darba minnhom qiegħda fil-kamra tiegħi nipprova norqod. U jien il-kamra kienet, aħna id-dar kienet żewġ sulari imma l-basement jett kif jiġi elevat, jisu iktar minn żewġ sulari tiġi above above għaw, um, ground level. Um, u t-tiqa tiegħi kienet tagħti għal fuq il-playing field kena parapet, mbagħad il-playing field, jiġifieri d-djar ta' faċċata hemm naqra bot. Il-bot. Sew. U uh, mill-sodda, t-tiqa kienet tiġi din naħa. Insomma, u qed nipprova norqod u f'daqqa waħda tixel il-kamra, l-kamra xelet. Kollha.
Imma minn ġottija ġifieri kienet ah, ċara li d-dawl ġej, ġifieri mhux qisu dawl tfaċċa minn hekk. Id-dawl minn ġottija. Eh, ġifieri d-dawl għamel hekk, bum. Eh, ma nafx jekk konċet nħares lejn it-tija jew konċet nħares ma f'daqqa waħda naf li inħsat għax ġida d-dawl U hekk bright white ġifieri. U d-dawl kien wobbly jew steady?
Ma naħseb. Ma kienx, ma nistax ngħid li kien steady steady. Aha.
Isu hekk.
Dawl kbir. Ġifieri palma tinti taqbad lampa. Eh, isu xi ħadd qabad xi ħaġa. Le, ma kienx hemm dak ix-xejn. Ma le, ftik dak

Kienet kbira ħafna u ħassejtni isni paralizzata bil-biża. Aqas fraħ niċċaqlaq. Bħsejja smajt xi ħaġa jew kien hemm silenzju totalment minn dak it-tip li għabad tisafru widni. Ma kienx hemm sejjes, kieku nftakar. Ma silenzju kien b'saħħtu. Silenzju normali, silenzju silenzju. Silenzju. Imma hemmhekk kien ikun ħafna silenzju.
Eh, fis-sens jekk kienx naqra iktar ebab mis-soltu. Mm, naf li nfriżajt bil-biża. Għax jiena f'moħħi qed dawl kif inhu ġej minn fuq. Mhm. Ma jistax ikun ġej minn isfel. Ma jistax ikun ġej minn xi karozza. Ma jistax ikun ġej minn faċċata. Drones ma eh. kienx hawn. Imma qisu letteralment it was it was hekk ġej. U helikopter jien jagħmel l-istorbju u tisimgħu. Imma jiena b'dak il-qisu l-angolu tad-dawl bdejt ngħid hemm xi ħaġa fuq mis-sema. Qed titfa' dawl ġol-kamra. U moħħi ovvjament ta' tifla li kontet ġew lejl ħinżarija. Imma friżajt, ma ġifieri ma kienx ma konċet nitħak jew jew. Ehm, xek. Friżajt.
Issa jien kurjuża ħafna. Jiġifieri l-fatt illi ma qomtx mis-sodda biex immur nara x'kien. Qomt wara ma nara qomt ovvja. Imma dak il-ħin tant bżajt ma mortx nara. Bqajt infriżata hekk ġo sodda. Et et ħajġri ħajsirun xi ħaġa. Et werwirt. U qatt ma ġrat iktar. U bqajt nixtieq li terġa' tiġri dik hi. Kont close iktar minni, inti. Eh, kont.
Sewwa.
Kont close.
Kont jiena rajt id-dawl. Eh. Ma nafx jekk immaterjalizzax ġdal aħħar bdejt nitkellem ma' Mirko hekk. Noqogħdu noqgħod naħseb u naraw x'inhi x'sista jkun dil-ostja ħaġa li rajt jiena. Issa inti kont close iktar minni, iktar iktar tagħmel sens tiegħek milli tiegħi li tiegħi Forsi jien naf ħa fenomenu naturali, ma nafx, ma nafx, m'għandix spjegazzjoni għalih. Issa ma tiegħek qed tgħidli li d-dawl tikka wobili, forsi mhux steady, ġifieri dak id-dawl li jibqa' straight. Rajt il-ktib ta' Jacques Vallée tal-Brażil, wasalt, wasalt fiha tal-Brażil. Eh,
Naħseb ta' għax jiena wasalt. Dawn li jieqpa wieqaf u mbagħad ikun jisu wieqaf imma mhux essaċ wieqaf ikun jisu alive id-dawl.
Min jaf x'kien. Dispjaċini li ma marġ nara. Dispjaċini vera. Infatti bqajt dejjem nixtieq li terġa' tiġri. Ħalli jekk terġa' tiġri mur nara żgur. Darba kont qed nara dokumentarju fejn jgħid li daw in-nies li jkunu laqathom id-dawl jew jien naf kellhom esperjenza ta' dawl bħalma kellek inti jaf jkollhom pereżempju wara jsibu l jew xi implant jew il-dija u l-pineal gland ikbar ehm, affarijiet differenti jkollhom ċertu ġili blat tajb partikolari per eżempju jew O positive jew RH u jitkellem ukoll Gary Nolan fuq hekk. Qas naf x'inhu l-blood type tiegħi jiena temmen.
Ma tafx jak kif jista' Le, ma nafx vera. Tafru. Laqqa Vera, ma nafx.
Isma' naħseb xi mkien ikun hemm miktub, ġast jien ma nafx. Hemm xi ħaġa
dad-dawl partikolari mm. eh, li jista' jkun jinnaf eh, xi ħaġa li jużaw huma biex josservaw fuqna.
M'għandix idea. U ma nafx, għax jien ma morċ nħares. Ġifiri ma nafx kien. Nifhem, wise choice. Mm, insomma, mes nimort. Mes nimort. Ki kullum naħseb, insomma, sex tgħid, x'inhi x'in tiġri l-ħaġa ma tibqax taħseb u tirraġuna. Jkollu kont tispiċċa bħalet tagħmel xi ħaġa Nirringrazzjak tal-qat l-sedina. Thank you, għad peċiri, no? Thank you għafna. Thank you, thank you.
Tal-ostja. Kont tispiċċa bħali. Nirringrazzjak Mark tal-li l-qajt l-istedina tagħna. M'għandek xalfej.
You're more than welcome. Kif bdejt fix-xena iktar mużika?
Ħamorru lura ta'? Eh, mela. Mela. 1976. Kelli 8 snin, missier induna li ma rridx naf biskola. Kien jaf li mussen sir xi avukat jew tabib. U rrid li tini xi ħaġa ta' disċiplina li kun nista' nistudja flok nistudja għall-iskola biex forsi ikun hemm għalih, kif ħa noqgħod ngħidlek jiena, mil-lenti tiegħu jkun hemm xaqq ta' dawl biex jiena nirnexxi. Għax induna li l-iskola ta' studju qatt dejjem warrabt il-kotba. U niftakar kien ħadni għand wieħed jgħallem il-kitarra, Alfred Galja. U bdejt nitgħallem. U bħal speċi kienet relax l-affari, allura kont qed nieħu pjaċir immur nitgħallem. Sa frattant wara sentej, ġifieri dak kien fin-1976, mela fin-1978 bidilli it-teacher. U dan it-teacher Willy Saliba, biex niftehmu tal-Black Sorrows, kien iktar iddixxiplinat ħassejtu jiena milli jor. U konna u mbagħad ġeħija wkoll Aldo, bdejna talmu flimkien. Kien hemm magħna il-kitarrist u l-bass player tal-Winter Moods, il-ħajta u s-Serb, Steve. Però konna ħni differenti għax huma kienu kbar minna. Insomma, u bdejna nitalmu hawnhekk. Meta kien jasal is-Sibt u toħroġ il-mara tiegħu mill-gallerija u jtedden isma' ħares mhux ħa jgħallem Willy llum għax ma jiflaħx, jien u ħija tax kemm konna nċaxxbu. Għax spiċċajna sa tmorru l-iskola. Wasal 1980 u ma baqax jgħallem għal issa għal nassa tal-imtu biżejjed biex tkomplu tfendu għal raskom waħedkom. U għek ġara, pero ħija waqaf u jibqajt għaddej. Mbagħad, ehm, F'Ħal Tarxien, jiġifieri, kemm kelli 15, 16, għaqadna band, kien ġo magħqud assaġġ bejn tlieta min-nies, il-Vandals, ma' Ħal Tarxien, ir-Rej il-Baħri, Rej Micallef, il-ħamiem u d-drums, u kien hemm Mario Bonnici magħhom ukoll dak iż-żmien, u insomma, u spiċċajna tlieta. Waqadna dil-band niftakar konna ħirġin mill-garax għal tarxin fejn illum għadna nagħmlu l-istess rehearsal u Ġo l-istess post. L-istess post, mela. Asja.
Way back 1983 sal-lum għadna fl-istess post. Immaġina, bela kull mem madwaru dal-garax, ġiviri niftakru letteralment għalqa madwar. Oh! Għedtilhom, guys, għedtilhom, eh, ndoqqu speed. Laqqas kod naf bija l-speed meta l-kelma speed meta. Għedtilhom ndoqqu speed li nkunu iktar speed mill-motorhead. U għabdu jitqu fuċċi. Għax huma jafu illi jena a Beatle maniac, jena Beatles, ħajti qattajt nismaħħa mux rock, fimt? Imma għal żmien ma stajx indoq Beatles, fejn ħadd mur bil-Beatles. Fl-80s, oh, kien qabdu, fimni. Mbagħad tlaqt l-Ingilterra fl-88, daqqiet ma' Benz hemmhekk, erġaj ġejt lura, Fenek ġabni lura, Għamilna fenek, niftakar kien hemm Gino l-Faraw joqgħod ħdejja Londra hemm. Xtrajna fenek u l-inbid, l-inbid kien iktar expensive mill-fenek, aha niftakar. U r-riħa tiegħu kien mejju hekk dak it-tip u l-mara tella ġo tella pakkja kollox għal Malta. X'affarijiet daw qed tilla timmissja Malta. Mistax il-ġurnata wara nżilt lura. Aw, għad jien, għad ndoq aw. Ħija, dak iż-żmien kien idoq mal Band Empire u kienu firdu. Insomma, għadna l-Lord Eder, li kien jisima Black Eder. Ehm, kanna manager, Max, allur, għalli ma tistawx tibqaw Black Eder, mħabba l-copyright. All right, Lord Eder, ma. Mela. U bdejna, u tlajna l-Ingilterra, dajna l-marki ta' Londra, The Garage, U t-tini darba tlajna biex nirrekordjaw Londra u kollha minn l-ewwel recording Middlesex. U rġajna daqqina l-marki, din darba konna din il-headline band. U niftakar kien ġie il-manager u għalli, can I have a word please? U nisil kokka fuq l-stage konna tamlu soundcheck għalli, would you come and play next Saturday? Qalli, Tista' tidej actually. Għedtlu, għedtlu le ma nistgħux, għedtlu aħna għandna l-flight għal Malta l-ġimgħa. Ups, qalli, qalli bħal speċi ħasra, qalli għax oġobtuni qalli u xtaqt li li doqgħonek is-sibt. Insomma, għaddiet, żenna lura u komplejna dejjin. Ix-xogħol tiegħi ma kienx jippermetti aktar li nkompli fil-music fit-2013 waqaft. Ehm, illum pensjonant, service pension, mux ta' żmien, service pension. Għandek iżjed ċans issa. U
marrit, marritx naħdem iktar, xoll li kont nagħmel, u erġajt I reformed Lord Eder. U rġajna bdejna u ktibt żewġ albums fi żmien sena u llum qegħdin fuq l-Spotify ġifieri u kull platform oħra social media li hemm ġifieri ma ħriġni s-CD għax illum il-ġurnata. Mhux hekk. Kulħadd. Fuq il-mobile.
Mhux bħalna.
U issa għadna għaddejjin ġifiri u għad nimmenaw għal-barra minn Malta ovvja. Kum għalaċ il-Covid kiku inna li morna l-Asia, namlu t-tur. Issa. Issa nistenna nerġa sa' kem jirġu jiftħu l-bibin kolla fimt biex nerġu nkomplu. Dik ħajti fil-music. Issa u xrajt ħafna kitarri bizgur ma nerġax lura minn kelmti għal dik il-raġuni. Għax nejtara u sandi daw, fex ħanabel bihom jek nieqaf, fimt? Għaw Malta għaw ħafna bands, eh, kien għaw bands u għataw bands tajbin. Ħafna. Jisu l-opportunitajiet imma eh, kif naqbat nejlek, jisa zejrek l-opportunità biex kun tista tespandi mela, għal-barra u ekkux. Mela, ħanejdlek, ħanejdlek xinu problema u Malta. Jena ħajt fil-sini mandiġ u għatma kelli u l-qassa jkolli. Il-problema u Malta jaħħaġa illi Darba qalu li Londra di, u qalili qalitili producer mara. Qalt li jekk inti għandek warda fil-ġnien, fil-front garden ġifieri tad-dar, qalt li għandek warda bħala eżatt Imma fuq il-tat-tieqa, xejdu law. Whatever. Tal-ħeġer tat-tieqa. Porosek fuq il-ħeġer tat-tieqa, għat li hija l-istess warda. Mela, waħda ġiet discovered, għax edha barra, hemm in-nies kollha taħarsu lejha, u l-oħra li għandek fit-tieqa tħares lejn inti, u dik hija t-talent. Hawn min għandu talent u diġà ġie discovered, Mela hija dik il-warda li hemm barra u għandek talent li għadu ma ġiex discovered, li għadu fil-kċina, però inti qed tarah dak it-talent. Il-persuna li qed tagħmel dak it-talent qed tarah. Il-mod ta' tip ta' music li ndoqqu mhux Efimni, aħna ma għandniex per eżempju daqsek, eh, we are, we are on the heavy metal style. Pero l-heavy metal li huwa new wave British heavy metal li kien ħareġ fl-80s, old school rock, ġivir, old school metal. Fimt? Miss jisu għat jirġi jaqbat jippikja. Eżatt, iġifiri il-music, il-music li nktab jena, ma jkun hemmx melodija ma nagħmilix. Għax irid nħossni komdu jena, ifimni. Horror movie mhux qed jirrelaxjak għax qed tistenna li tuħu xaqata minn ħin għal ieħor. Però mbagħad jekk tara pereżempju xi komedi, ħajrrelaxjak, inti qed hemmhekk biex titħaq. U l-istess ħaġa hija l-music. Ma tistax tikteb inti song pereżempju Immaġina, qed tara horror movie bil-music ta' comedy, what doesn't make sense. Fimt? Hija l-istess ħaġa. Ġifieri jiena nikteb biex inkun relax widnejja. U nistenna li jekk immur fiż-żraben dawk li qegħdin quddiemi qed jieħdu gost bħalma nħu gost jiena. Fimt? Ġifieri. Tihom good vibe.
Eżatt.
Issa, mbagħad għandek l-underdogs li huma l-heavy metal bands u rock bands aħna eh, li qegħdin l-underdogs. Underdogs fil-ma sens. ċertu postijiet ma nistgħux immorru aħna nduqqu. Fimt? Eh, doesn't make sense illi ħadd mur id-doq x'imkien inti. Jien aħjar ikolli għaxra minn nies quddiem qed jieħdu pjaċir milli jkolli elfej qudiemi u bħal speċi dawn min huma. Fhimt? Aħjar għaxra, u qed japprezzaw li qed nagħmel, milli għandek elfej jew għaxart elef quddiemek, hekk, qed jistennew biex tispiċċa għax tkun għażżisthom. Mela. U dik li jiġri bil-problema fiċ-ċokon tagħna. Ma kif fuq radios u hekk ma tisbaħhomx. Eżattament, fuq radios, fuq radios skont x-DJs ikun hemm tittażilhom inti d-DJs biex jagħmlulek is-song. L-għonet għaw ftit li jaslu lilek. Allura inti ikunu ħbieb, jien pereżempju jien ħan nitkellem strejt, jien ma nilaq lil ħadd. Trid iddoqqa, ma tridx iddoqqa doqgħiex. Mhux jien qed nismagħha d-dar. Mhux hekk.
Illum il-ġurnata, tafu, intkom is-social media kif Social media. Qabel ir-radio, meta kellna bżonn ir-radio aħna qatt ma tagħna chances way back in the 80s u early 90s. L-istess ħaġa jien kieku minn ħajtini l-opportunità biex. Mhux għalhekk qed ngħidlek, allura allura jien ħammur issa Lil DJ u noqgħod ngħidlu daqq lid-diski. Far from it. Issa għadda dak iż-żmien. Fimt, ġifieri, issa u jien raġel li ġejlu ġew DJs jgħidu li x'ħandoq u laqas biss nirrispondi lura. Issa tittejni. Wara 30 sena. M'għandix bżonnok. Għalhekk aħna ma nimxux il qudiem hawnhekk. Ma tistax taqbad kantuniera u tibqa' mwaħħal fiha. Mhux qed ngħidlek għati ċans, li li mhux ħajtuni ċans għalfejn, għax jiena s-sanzjan fil-music. Bħala mużiċist li bdejt fin-1976 wasalt għal ċertu nies wasalt biex nieqaf. Fimt, ġifiri, once li l-materjal ikun tajjeb, m'għandekx għalfejn. Le, le, ma fis-sens, ġifiri, m'għandekx għalfejn I go to knock on doors biex biex doqu l-songs.
Le, marufa l-band. U anka l-gigs, l-gigs l-istess, l-gigs. Min se jiġi, ħan jiġu biex intu għom gost. Jien ma nħux pjaċir jiġu nies jarawna pereżempju jiġu ġraw li imorru hekk pursità biex jaraw l-orda ta' xinu mara. Ejja hu pjaċir, daqshekk. Fil-bidu ma kellimhomx li nies li jkun hemm għax nħonoq nispiċċa noqgħod impaċpaċ ħafna, allura wara l-gig mbagħad Mbagħad inkun lestejt u nagħmel sassa tgħid li ta' filgħodu nfaxxu mhux problema biex ma jaħsbunix li jinstramp għal dik ir-raġuni.
Xtaqt insaqsik fuq il-paranormal, Mark, kellek xi esperjenza. Ejfa, ejfa. Ifimni, meta kont sejr, forsi ma tantx kont nemmen bihom daw. U anka meta kont qed nikber, forsi anka kont noqgħod naqra lura biex nemmen xi ħaġa. Imma darba, darba u darbtejn xrat lili. Mela jien m'iniex mitħla ta' dak it-tip li mmur ħafna baħar, mmur campings, fimt? Mhux stramp imma mmur il-baħar jien għalija dak ħela ta' ħin minn ħajti meta nista' nagħmel xi ħaġa oħra. U morna camping. Xtrajt kamp? Laqqas niftakar fejn għamiltu llum il-ġurnata. U ħabib tiegħi, ħabib intimu tiegħi, insomma l-familja kollha ħbib tal-familja ġifieri, ftemna li morru l-ħarġ tal-mellieħa. Hmm, ok, morru l-ħarġ tal-mellieħa. Eh, min kien ġifieri kif il-pulizija, bħal speċi l-istess eh, level ta' ħajja konna tnejxu, allura aktar u aktar konna fux nitkellmu da. Insomma morna, bin-nisa u bit-tfal. U kif inżenna bil-karozzi dak iż-żmien jien kelli l-Alfa Romeo il-155. Mela dik għandek Twin Spark. Twin Spark jiġifieri jekk tuħu xokk isek ħattu mid-dawl tad-dar. Joqtlok. Daqshekk huwa powerful. Qed ngħidhom dawn l-affarijiet għax ġej bl-istorja. Oh. Dal-ħabib tiegħi kellu l-van tal-kunjatu biex jitfa' l-affarijiet ġa fih insomma, għax jien qed ngħidlek jien kull ma kelli kamp. Jew nispiċċa nikul ħoss biż-żejt għax insajjar ma nafx. Imma da ħasab għal kollox, allura ġab van. U parkajna l-vetturi letteralment għax kienu xi disa ta' flaxija xi wasanna biex jagħti d-dawl fejn ħanarmaw il-kampijiet. U xalna d-dawl. Jiena tajtu Bright u l-istess ta' Bright u bdejna narmu kampijiet. U jarma tiegħi wkoll għax laqas il-kamp ma narma. U fħim minnhom bdejt inħoss jisu bħal speċi meta minn taħt il-lajn tara xi ħaġa differenti. Bdejt nara l-dawl minn wara qed jitbaxxa. Baxxa jien. U ħares lura hekk u nara l-karozza tiegħi. Issa ta' tinsix qed il-ġiżżewġ vetturi kienu startjati. Il-karozza tiegħi id-dawl. Jaġġa jitla? Ġara jien. Għatlu ħammu niċċekja waħda l-karozza, għatlu għax. Ija mur qalli, u mort, u nsib il-karozza mitfija.
Ntfit waħela? Ntfit.
Ntfija l-karozza. Mat kif jista' jkun Għatlu ġamp li zandek għal jista' jkun għax ngħidlek laqas konna fit-triq, taħt it-triq konna ġifieri ġala. Għalli għalli għandi ġamp li sta, għalli ma kif ħanġibuhom faċċata ta' xulxin daw. Għatlu s-sanaraw.

Wara li kilna insomma kollox da. Il-mara u t-tfal, il-mara tiegħu u t-tfal marru jordu. U jien qatt fejl campfire. Poġġejt bil-qeda, siġġu minn dawn idilhom jinta fejl baħar hekk, relax hekk, nħu pjaċi. Bdejt nisma' minn din naħa on my right side xi ħadd ġej minn hawn jirfes fuq il-ħaxix, taf x'ħoss jagħmel il-ħaxix. Dawwar rasi u jaqaf kollox. U jirġa jibdaw minnaw, minn din naħa. Nerġa ndawwar u naf li ma kien hemm ħadd ġifieri, se ngħidlek dlam ċappa ġifieri li ma kien hemmx dal-fajer, laqas dawl mem. U kull darba joqrob il-ħoss, ndawwar rasi u jaqaf kollox. Għattim ħamun iċċekjata. U qomt, dawl tal-qamar, għax għat ngħidla laqqa storċ ġifieri. U bdejt nimxi. U nimxi u l-passi jifqu. Nieqaf u nerġa' nismagħhom. Coming towards me ġifieri. Imma ma rajt xejn. Jirna xirek tara fil-ħoss jekk hux fuq żewġ saqajn jew erba'. Tnej.
ċert 100% li r-rifsa hija ta' bniedem. Qed tinsaqsik għax inti kont.
Għax jista' jkun annimal.
Eh, le, le. Rifsa ta' bniedem, żgur, ċert. Għalla għasek mhux bniedem. Ma nafx kien. Ma nafx kien. Insomma, u l-għada. Le, u l-mara niftakar. Bdiet tisma' mill-kamp fejn kienu riqdin. Issu xi ħadd qed iħaffer. Fimt? Bħal meta inti għandek għandek il-ħamrija u qed tigref b'xi ħaġa jew b'subajk. Da sejjerek dak il-ħoss. Xintħalt fil-kampjena, jimda toħossi sħana u nara l mara u t-tfal imkebbi letteralment tħossu bartu ġek skusninu, me? Eh? U jena toħoss sħana kbira, ġifiri temperatura totalment differenti li bdejna nħossu. L-għada fil-ħodu. Għamilna dan, so għamilna ġurna temmek, il-karozza reġa startjat, u għasana biex nitruq l-ejda. Tħat fil-karozza, bejna kollox fil-karozza, fil-vetturi, għax kull ma minna lejl. Reversjajt jien bil-karozza, dik kien hemm naqra ta' fetħa hekk, u ħan nitilgħu kien hemm naqra hekk, naqra tela biex niġu fil-main road. Qabel niżlu għalla dira. X'titla l-karozza? Tinsix 20 horsepower. Ġiet isa 7. Assa. Niżilt il-mara u t-tfal, għattilhom ħan nipprova ntallaħħa waħdi. il-karozza. U tellajta waħdi, telgħu fil-karozza u mill-melliħa sad-dar, second, first, second, third, ftit, nerġamur second. Għax il-karozza ġiet letteralment bla saħħa. Immaġna 20 horsepower tmissaw it-tir u tiġi bla saħħa. In the meantime, kif batt it-triq biex ninżel lejn l-għadira, brejkijiet xej. Mhux xej, trid tippompja biex jitilgħu l-brejkijiet. So wasalna d-dar, ħabib tiegħi saq warajja skemm naslu d-dar, u l-għada ħadna l-karozza għand il-mekkanik. L-ewwel ħadd tal-petrol station. Għetlu ħares, għetlu ċekja li wahda, għetlu mandiġ brejkiet u hekk. Fetaħ il-bonet għax ma nifimx, għallu hekk għandek it-tazza tal-fluid tal-brejkiet għalli vojta, għalli ma fija xej. Għetlu vojta jien, għalli ħan iċċekja x'għandek xi pajp imtaqqab naħseb. Oh, di l-ewwel sena li morna qed ngħidlek f'dal-camping jiġifieri, x'issa ġej bit-tieni sena. Sena eżatt fl-istess minijiet Oktober. Għalli ma għandek xej. Għalli għan ippumpjaw, għalli għax jider li il-pipes, għalli l-ebda wieħed mum taqqab. Somma, blid jajnijom, u minn dak inar, sakem ġed biex biħħajta ġifiri dik li tkol xrajta fit-2003 jien il-karozza, U da l-każ ġara jisu 2005 u beħħejta xi 2007. Qatt ma ġrat li dil-biċċa xogħol iktar, ġifieri qatt ma spiċċajt bar-brejkijiet, qatt ma l-liki jew il-brejkijiet. U ħattant il-mekkanik mimħabba il-power tal kollu fil-karozza. Għalli Mark, għalli di, għalli xi ħaġa, għalli fenomenu hekk għalli. Għallax qatt ma rajt Alfa Romeo jitrilqu jitilqu seba' spark plugs minn tmienja. Għatlu ġifiri ġejt bi spark plug wieħed minn ġal għalli iva, għalli l-oħrajn kollha nħarqu.
Ma tax raġuni minn fej. Le, telqu l-spark plugs, l-spark plugs ma tawx aktar. Seba' wieqfin wieħed jaħdem. Biddilhom li u l-karozza baqgħet normali. Normali. Waslet is-sena ta' wara. In the meantime, għalhekk qatt m'għadtilhom isma' tisunix lemm iktar, għax bħal speċi ma esperjenzajt xejn. Coincidence ġara li ġara. U wasal dal-lejl insomma, l-istess armajna l-kampijiet, u bdejna biex niklu. U kolħat kellu Disposable plates, daw tal-kartun ngħidilhom jien. U l-ewwel il-mara kif ħaddaħħal il-furketta ġal-platt jaqa' ġurat daqshekk. Imma jisu xi ħadd wadbu dal-ġurat. Immaġina xi ħadd Bil-lejl dan.
Żgur da kollox bil-lejlu. Ġurati ma jtirux bil-lejl. Ġurat xplaħ fuq il-platt. Il-platt telqela minn hawn il-bajda fl-art Ġalda, u kollha nitqu aħna, għaddilna toqgħodu titqu xejn, għaddilna x'daw mhux affarijiet normali. Jew sakemm ma jkunx qed ipassi Mirko. Ma nafx, m'għandix idea, ma da, ma bis-saħħa ġifieri, da jista' xaħat wadbu. U għala l-ikel fl-art, ovvja, ġarina għamela l-ikel da, insomma, ħabib tiegħi. U Jien waqt li bdejt niekol bdejt inħoss ħalqi hawnhekk qed jintnefaħ. Bħal meta jkollok xi darsa u tuħu infection fija. Pero tinsiex jien kull ma ġifieri la tgħid kien spicy li kelma kien xejju. Immaġina li tagħmel fuq biċċa. Mxe.
Tas-soltu burger ta' zettu. U bdejt inħossu hawnhekk qed tira fuq majnejja li għajnejja ġew letteralment lajn. u uġġeħ kbira. In the meantime, il-mara tiegħi u l-mara ta' da bdew jiċċajtaw flimkien fuq dil-biċċa ta' xogħol tal-da. U l-oħra bdiet tgħidilha ah, waraj kijat, waraj kijat. U daw jiena u l-ħabib tiegħi din bil-qeda hawnhekk. U l-mara u l-mara ta' sieħbi qegħdin faċċata fuq dil-mejda minn dawn li jinfetħu tal-pikniks. U qed nara minn warajhom jiena duħħan. Duħħan. Mhuwiex forma ta' bniedem, però law duħħan ta' sigaretti. U law duħħan tal-fajra, xil fajra kien il-naħal oħra. Zon ħantik spiegazzjonin.
Jisek qed tara blir. Et ħanurik is-sinjali jekk kien jatek. Isħana fuq it-tarmak, vera? Imma In arja. In arja. U tnejn. U ġejn f'dil forma hekk. Għaddejjin minn wara l-mara, minn wara l-mara ta' sieħbi hekk. Inti mita minn wara ħasset il xi ħadd jippressa la spallita. Meta inti tgħaddi minn wara xi ħadd ma tkunx tista' tgħaddi u żżommija u hekk u tgħaddi. U komplew jiċċajtaw. Insomma, poġġejna bil-qiegħda. Dan għetlu daqshekk ġejt law jien. Għalli għalli daqshekk ġejt law għax ma ħassew xejn. Kull ma rajna jenu l-mara biss. Ġifieri law laqas il-mara tiegħu maraw xejn. Fimt? Ġifieri dik x'forma kien forma tonda?
Li rajt? Le, le. Letteralment isa għandek forma ta' esse. Qisu duħħanek. U mixjin wara xulxin. Li rajthom, letteralment rajthom ġifieri. Mhux xi ħaġa li xi ħadd qalli bihom le, letteralment rajthom. Maqtuħi minn mal-art.
Maqtuħi minn mal-art mela. Inti meta inti tara bniedem jimxi l-ewwel net, meta tara bniedem normali jimxi, inti meta timxi, ta' sejrek. Ma mhux taddijek. Fimtek. Fimtek.
Mestja? Dik ġifieri dik l-uniku darba Tat-tieni u tal-aħħar kienet li ma rġaġ ġarsat li għax meta kellimt il-ċeplin tal-ħabs niftakar. Għalli minu ma jridekx tersaq lem lilek, għalli tersaq lem. Daqsek. Esperjenza xi ħaġa wara d-dar jew hekk? Le, xejn.
Xejn. Xejn, xejn affattu. Xejn. Interessanti di, eh? X'hi affattu d-dar jiġifieri? Issa jien mhux xi wieħed qed ngħidlek li jekk nisma' ħoss immur għalih jiena mhux ndawwar rasi. Jiġifieri imma imma di di vera kienet għax sentej wara xulxin l-istess xahar ta' Ottubru, fimt? Imma kien qalli ġifieri ċef li tersaqx aktar lem għax min hu ma jridekx lem. Astja?
Mela.
Orajtni video issa vera interessanti u koll ta' dak il-konsert. Eżatt, eżatt, dak niftakar, monna ndoqqu tieċ, jien ħabib tiegħi. U għalli, dak nhar qed ngħidlek, goosebumps talaw li fidi, għax dak letteralment, inti meta inti rajt xi ħaġa visual u rajta inti darba ħatara. Imma da video daħ tirrewindja biex tarġa tkun ċerċ inti tara, fimt? U meta tarhom għaddejjin letteralment hekk, u għand it-tifel imbagħad għand it-tifel kalamita li jum, eh? tifel kalamita ta' vera. Darba minn żmien noqgħod bormla għanajd l-kem ferru noħodhom bitċajt, mux bitċajt, bħal speċi b'nuqqas ta' bissa daw l-affarijiet, għana fej konna noqdu, meta nżinna l-ura mill-Ingilterra, monna noqdu fid-dar tom il-mara, u dak kien bormla. U kanna garigora fuq il-bejt, u kelli ġermi xaper dak iż-żmien. U Jeremy Shepherd jgħam bil-bib miftuħ biex kun jista' jagħmel l-affari tiegħu jaqbad jitla' fuq il-bejt. Ma qodx qajjimni bil-lejl da biex qod niftaħlu fuq il-bejt. U ġrat li darbtej, ġrat darbtej di ma rajt xejn, ma rajt assolutament xejn, però għamilt 1 plus 1. Għax mbagħad tibda tiftakar ċertu affarijiet li tgħaddi minnhom. Dak kelli t-tifel jiena dak iż-żmien kemm kellu? Sentej? Sena u nof sentej. U xamni tela fuq il-bejt u tela warajja. Garigore, ġifiri din siex la għandek pedistermu fej zom għandek xej. Il-kelb kien miegħi fuq il-bejt. Kif raħ il-kelb biex jifraħ bih mar. U l-post tiegħu letteralment għamillu hekk fuq U t-tifel qed narah jinqata, qed narah jinqata saqajh il fuq ġifieri nieżel. Jiena dak il-ħin qed niżel ġal-bokka da ta' taraġ. Fimt? Daqshekk it-tifel ma rajtux iktar. Tlaqt. Kif wasalt, nara t-tifel tiela jitħaq. Tiela' tara x'jiġifieri su xejn mhu xejn. Asja. Laqqas jikbi xejn mhu xejn. Għannaqtu miegħi. Għedtlu ma ridekx il-bambin għal issa lilek. Insomma, nżilt. Xi ftit ta' żmien wara,

mhux wiesgħa, tilħaq iżżomm mal-ħajt mingħajr ma trid, fimt? Dawk mill-li nista' niftakar li għaddejt ġifieri. U x'taħseb, x'inhu ħsib tiegħek dwar dal-fenomenu hekk?
Jiena nemmen, jiena nemmen, li aħna eh, Darba qalha John Lennon, jiġifieri, u meta qalha John Lennon, m'iniex ċert hekk kienx l-aħħar interview tiegħu. Qal I'm not scared of dying. Qal because it's like getting out of a car and getting into another. Jiġifieri, dan għajtina percent kien ġaħas sa jiġrilu, għax qed ngħidlek, jekk mhux l-aħħar interview, l-aħħar żewġ interviews li għamel. Qabel ma hawn ġie maqtul, fhimt? Kien ra UFO wkoll dak. Kif? Kien ra UFO wkoll. Lenin.
Aha. Issa, jien naħseb li aħna meta mmutu, there is another life, hija. Hija. U mhux ħa noqgħod ngħidlek ġenna u infern, għax jien anke pereżempju meta jmut xi ħadd fuq il-Facebook jew ma nkunx nafu jew nkun nafu u jagħlaq żmienu pereżempju ngħidlu happy birthday in paradise. Fhimt? Għax fejn qegħdin, qegħdin xi mkien tajjeb żgur jiġifieri. Bla nkwiet, bla kontijiet.
Jiena li nista' ngħid ehm, fuq ommi. Fuqhom nista' ngħid li, per eżempju, jien naf n-nanniet tiegħi kollha mejtin, għandi t-sijiet mejtin, imma l-closest hija ommi li ġiet nieqsa s'issa. Jien niftakar illi meta tfinnija konna fejn ċimiteru ħaż-żabbar ġifieri. U f'dil karozza ta' tziju li hu ġiħuha, kien hemm oħta, oħt, mhux oħt ommi, oħt tziti ta' rispett li kienet rikba wara. U naħlef, naħlef di ġifieri, illi xin ħarist lejn il-karozza, issa jenet ngħidlek, jien fil-funeral tommi laqas biskpejt. Fimt? As if Aw ejja, come on, get on. Illum hi u għada aħna. Hekk ħadd, hekk ħadta jiena. Illi wara f'da s-sit ġifieri, ommi ħarset lejja u tbismet. Qed nara l-ommi, mhux il dil persuna. Ċert 100%. Ma naħsibx min ikun qarib tiegħek ikun irid jarak tikpi ġifieri. Kif?
Min ikun qarib tiegħek ma jkunx irid iktar aktik piju. Mhux hekk.
U fil-fatt, fil-fatt qed ngħidlek x'inħarist lej sitta wara u naf lem dil-persuna u naf min hi dil-persuna. Però wiċċha mbagħad tommi u tbissmitli. U mbagħad daqshekk reġgħet ġiet wiċċ l-oħra. It's not an illusion, għax jiena jiena naf fej wassal moħħi, fimt? Jiena moħħi mmexxih bitrek jiena mhux imexxini hu. Kif morna d-dar? L-ewwel morna niklu biex innassu x'ġara u ma ġarax. Morna ġo restaurant ġifieri ħadna l-pizza u morna għand missieri issa. Dak iż-żmien kont imfejb ħux fil-gallerija fejb sigaret. U ħassejt il xi ħadd jagħmel li fuq spalti. Jekk pal meta jafsek xi ħadd hekk. Għamiltek, sibtew il-mara jew missier ma kien hemm ħadd il-bib magħluq biex ma ndaħħalx id-duħan ġewwa. Għedin fuq s-sodda. U jena kontijat bil-qeda naħa ta' fej kienet torqot ommi biex niftemu. Missir kienet fil-ċina, għana konna fil ta' sanra television. Da' tinsamilek dil-lejla, l-istess lejla, l-indifna tommi, fim? U nisimgħu ħoss enormi. Jien u l-mara ħarisna lil xulxin għax il-ħoss arafnieh u oħti li kien is-sit ta' toilet għaw made of wood li hemm fil-kamra tal-banju. U niftakar dejjem kienet tgħidilna meta tlestu mit-toilet niżlu s-sit. Da s-sib xi mod kien jatim tella tnejlu huma ġifieri u l-ħoss li jagħmel u missier minn ġakċina qalli Mark xarat lu xejda u tħaqna aħna tlieta. Fimt? Ġifieri daw affarijiet li
Strambo. Strambi, żgur li strambi, u bekk naħseb jiena u smajta kemm darba li l-bniedem meta jmut ma jitlaqx mill-ewwel. Ikun ehm, he wants to take care of business before he leaves. Ġifieri. Jisibat lek l-aħħar messaġġ. Eżatt, u jkun għad fadallu xi affarijiet to square up qabel jitlaq. Astja.
Imma ifimni, Da bħal meta there's good and there's evil. Kulinkwa ħaġa fil-ħajja għandek għandek l-alla għandek ix-xitan. Għandek it-tajjeb għandek il-ħażin. Fimtu ġifieri
Pala reliġjon hekk temmen inti ġifieri temmen jew ma temmix fir-reliġjon. Le, nemmen fir-reliġjon, żgur li nemmen fir-reliġjon. Ehm, Però, ti tal-kelma infern u ġenna. Ma doqlix laqas jena. Fimt, ma.
Għax eh, dik kontradixxi li l-nifisa l-istoria. Jekk inti għalla jħenna l-kulħat kif għamil l-infern. Proset. Proset.
U jena smajt minn intervjus li saru għal dawk it-tip ta' nies, per eżempju, ma nafx kux jilabu għadin il-loba jew nkella hija l-verità. Mhux min jgħidlek li miet, però reġa' ġilura. There's, there's the, the light at the end of the tunnel biex niftemu. Right? U għat li kien hemmhekk, ra xi ħaġa, pereżempju, jien naf ra l-lommu, l-missier, u kienu ġew nies inqablu, per speċa qalu l issa għal-issa ma nix bżonnok. Li naf żgur, li naf żgur, ġifieri, u din jafu ħafna nies, li meta bniedem ikun qed imut, Ikun wasal letteralment fl-aħħar, joħroġ idu, għax fil-fatt jien niftakar l-ommi ridet tolli l-kwiltek biex toħroġ din dramat tmur it-toilet, fa' speċi, u tagħmel is-sinjal le, le, le, le. Meta nkunu ħammut, ġeneralment noħorġu jdejna għax xi ħadd ikun min-naħa l-oħra qed joħroġ idu biex joħodna miegħu. Smajta di fuq podcast kont. Ġifieri dirajta bajnejja sajjena Minn dejjem kont nismagħha, però letteralment rajda bajnejja. Li toħroġ ida hekk li xi ħadd ħajlaqha. U taqbeż dama minn eh, dmuħ daqshekk. Istja. Allura bebbek ma nagħtix kas, jien ġrali kas milux, kelli ħart attek bħalma kellu Elvis. Ġal kamra tal-banju ġifieri, ma taħsibx li bżajta jew xi ħaġa. Fuck it, let's go, let's go on with it. Oh mela. Għax nemmen, iva li hemm xi ħaġa wara. Mux bħal jinnaf, bħal kitarra nqas metu għarmejta. Ifem naħseb li jenni jek jasal izmin għalija naħseb ifem tibza xi naqra ma naħseb jek toħodha relax kif qed tgħid inti naħseb tkun iktar faċli l-istorja milli tipprova. Ifhem li, ara li ma trix tagħmel torbot qalbek maw. Mhux hekk.
Ma lebda ħaġa, Issa jiena billi għandi naf kemm 18 il-kitarra. Ħa nħu xi ħaġa minnhom miegħi.
Il-mara tilla l-ammut beh kollox ħalli waħda biss li kienet l-aktar għal qalbi l-pija. Imma ma tistax tagħmel hekk għax inkella tispiċċa verament il-ħelt. Ma taħseb fuq xejn, when it comes it comes daqshekk. Imma ħares on the bright side, hemm xi ħaġa positive mhux negative żgur. Skur, mija fil-mija. Min tela ħadd ma riġi lura. Mela se jgħallem il-pjaċiru.
Twemmin differenti, ideja differenti, ma tajb toġobni l-ideja tiegħek. Le, le, ma hekk ngħid, hekk ngħid. Xi proġetti għal-futur issa Mark? Music?
Eh. U kemm hemm. Bdejt it-telet album. Hemm xi ħaġa fil-viċin hekk xi konserti jew hekk? Ejja mela, wieħed f'Ġunju, L-oħra għalissa għandha ħalqha magħluq ma nistax ngħidu għax għadu ma ħareġ xejn imma tistgħu tobsru ġifieri hawn Malta ta. Mbagħad kont neħor f'Settembru. Ta' Settembru smajta x'qal li baża żuwal mi. Eżatt.
Mbagħad we'll see what happens after that. Bħalissa jgħet happy bħajti jgħet relax ġifieri.
Mela grazzi tal-li ġejt għall-istedina ġmi. More than welcome, ħabib.
Anytime. Nżommu l-metal u r-rock. Anytime. Alive. Thank you. Thank you so much, man.
L-tifel trid ġipaw. Ah, jiġi. Naħseb jiġi da. Naħseb jiġi jek ngħidu. Taħdejna, taħdejna mhux kera jew tiegħu. Mela, ma ta' kien iżar imma tal-abjad karti. Talaw kollha tfal abjad karti, ħal farruċ.

Bokka, ġo bokka. Bokka.
U daħlet għal zaqqa biex tfittxu għat ma deret iżjed il-mara. Waħlet. Ma ħsibx li waħlet għax ħarġu għan immaġina. Għanna jgħidu l-istorja jgħidu li għat ma deret iżjed. It-tfal kienu tilabu l-band li kienu xi disa ta' billej. Kienu erba. U jara, mara Fuq il-boċċa tal-bandla. Taf li fija. Dur magħha. Taf li fija boċċa.
Letteralment bil-qeda. Tlieta, tlieta. Tlieta? Tlieta, raġel, mara u kelb. U tweru Il-boċċa tal-ħadid tal-bandli. Inarja ġifieri jduru għar xulxin. U taraw sofor, eh? Sejt il-dinnej biex jisibtu ma titnejku. Ma tlieta bil-kelb. Kelb u tnej minn nis. Mela, erba t-tfal, erba.